Reit, mae eisiau mwy o amser ar hwn. Um, da chi'n di wneud cystal yn hwn o gwbl. Reit? Felly, grandewch ar hwn os gwelwch yn dda yn ofalus iawn. Gwnewch yn siŵr bod chi'n dallt o. Iawn. Symbol carbon 12 yn y ffefr yma. Mae hynna'n golygu X na gyda llaw di just pa bynnag rhif da ni'n ddewis. Gallai hwnna fod yn sodium Na, N am nitrogen, Na be mae'r X na'n sefyll, iawn? AZ ydy rhyw rhif, a A ydy rhyw rhif niwcleon, a Z ydy rhyw rhif atomig, sef y rhif gwaelod. Nawr, maen nhw wedi wneud enghraifft i chi'n barod. Iawn, so hwnna ydy carbon 14. Iawn, so mae carbon 12 yn mynd i gael yr un rhif atomig, sef 6. Iawn, oherwydd mae gen yr un nifer o proton yn y nucleus. Wrth gwrs, mae wedi cael yr un un symbol, achos yr un un elfen ydy o. Ond mae gan efo rhif mas gwahanol a'r deuddeg di hwnna. Right? So mae carbon deuddeg a carbon 14 yn ddau isotop o'r un elfen. Ddau fersiwn o'r un elfen. Mae'r ddau yn nhw'n garbon. Nawr, be di ystyr rhein? Wel, chwech ydi'r rhif atomig. Mae hwnna'n deutha ni sawl proton sydd yn y niwclews. Mae hefyd yn deutha ni sawl electron sydd mewn atom um, uh, neutral. Ddwn ni'n ôl at hynny. Da ni jyst yn mynd i ganolbwyntio ar y niwclews o'n iawn. So, sawl proton sydd yn y niwclews. A mae hwn yn deutha ni sawl niwcleon sydd yn y niwclews. Right? Hynny yw, be di cyfanswm y protonau a'r niwtronau o fewn y niwclews. So mae yna 12 ohonyn nhw. Nawr, dyma ni y niwclews. Right? Niwclews atom. So mae gennym ni un, un, o, oh, na chi, llanast, ynddo. Right? Drio ni eto. Right, nawn ni'n neud efo blobs. O, na. OK, so mae gennym ni Un, dau, tri, pedwar, pump, chwech proton. A mae gennym ni ddeuddeg niwcleon i gyd. Right, so na i ddewis, dyna ni'n brown. Iawn, na, mae rhywun yn debyg i, i, i coch, dyna ni. Uh, na i ddewis, um, o, dyna ni'n gwyrdd. Right. Mae gennym ni ddeuddeg i gyd, so mae rhaid bod gennym ni, wel, os mae gennym ni deuddeg a mae gennym ni'n gwybod be 'di chwech o nhw'n barod, mae rhaid bod yna chwech o'r pethau eraill ynddo fo. Un, dau, a heina ydi'r niwtron. Tri, dwi 'di gwneud dwbl fan'na. Dwi'n cael hwyl arni heddiw, dydw. Tri, pedwar, pump, chwech. Reit, so mae yna chwech niwtron.

Carbon 14, wel, mae o'n neud 14, so mae rhaid, nawr, da ni'n gwybod bod yna chwech proton, ond mae gofyn yn 14, so mae rhaid bod yna ddau arall yn y niwtronau, so mae yna un, dau niwtron ychwanegol. So dyna carbon 14. Reit, a ni'n mynd yn ôl at hwn. Reit. Nawr te. Llai. Reit. OK. Yr adrodd ni yn cynnwys 10 fel wedi ysgrifennu eto. Reit, nawr, cwbl di hwn ydy mathemateg syml, mathemateg pen. Iawn? Hynny yw, mae'r rhifau ar y top yn gorfod cyd-bwyso, gorfod yr un, gorfod ochr yma yn gorfod bod yn hafal i'r ochr yna. Meddyliwch am hwn fel hafaliad, Cwbl mae'r saith yn dangos ydi bod yn mynd a i'r cyfeiriad yna mewn amser. Iawn? Ond mae'r ochr yma yn gorfod bod yn hafal i'r ochr yna. So, un plus rhywbeth yn neud 14 plus rhywbeth, wel, wrth gwrs, 14 ynde? Ydych chi'n gweld be ydy? Ydych chi'n gweld pa mor syml ydy'r cwestiwn yma? Iawn? So 1 plus 14 yn 15, 14 plus 1 yn 15. A wedyn dim plus 7, yn gneud chwech plus rhywbeth, wel, wrth gwrs, proton, dyn ni'n gwybod bod proton efo'r rhif atomig un, achos mae o'n un proton, iawn, rhif atomig bydd nifer y protonau, so mae gen i'r rhif atomig un, os ydych gael ar awr, dyna ni'n gweithio fi, un, iawn, a mae'n rhif proton un, felly yn rhif mas un, oherwydd mae, proton, mae niwcleon, mae proton yn rhywbeth sy'n dod o'r niwcleus. 1 plus 6 yn gwneud 7, 7 plus dim yn gwneud 7, so mae hwnna'n iawn, yn rhif bwysig. Nawr, ar ôl holl rwdlan a siarad dwi wedi wneud, gobeithio bod rhein yn gwneud synnwyr rwan. Reit? Mae niwclews 14.6 carbon yn cynnwys, wel, 6 yna yn deud bod o'n cynnwys 6 proton. Mae niwclews carbon 14 yn cynnwys, wel, sawl niwtron dio? Mae o'n 14 tynnu 6, dwi wedi wneud yn barod, dyna'r diagram chi, 8. Right? A wedyn hwn di'r unig un sy'n mynd i ddal nifer, uh, dal nifer ydy mae nucleus hwn yn cynnwys sawl electron. Does na un electron yn y nucleus. Iawn? Mae'r electronau allan fan hyn yn rhywle, right, yn orbitio o gwmpas y lle. Right? Chwech ohonyn nhw gyda llaw. Dau yn yr, yn yr haen gyntaf oeddech chi'n neud yn cemeg, a wedyn, so mae yna ddau ar yr Hwnna fan yna, yn y dail fan yna, a wedyn mae yna bedwar yn does ar y gramen nesa. Right? So, mae'n well fi rod nhw fewn, tri, pedwar. Right? Dyna pedwar. Dyn nhw ddim yn y nucleus. Mae nhw'n yr atom, dyn nhw ddim yn y nucleus. Right? Dyn nhw ddim wrth raddfa, cofiwch, mae'r sy'n nucleus yn llawer iawn llai. Beth bynnag, mae nucleus yn 146 yn cynnwys Dim electron. Does na ddim electron o fewn y nucleus. Oce? Reit, a dyna diwedd cwestiwn 3. Please, edrychwch arno fo, deallwch o. Iawn, ywch chi'n siŵr bod o'n gwneud synwyr? Ac os nad y dal ddim yn gwneud synwyr, dewch chi'n weld i, neu rhywun o'r adran cemeg, os da chi'n neud o'n cemeg hefyd, neu yng nghemeg eto hefyd. Reit, dyna fo diwedd cwestiwn 3.